Abaturage b'ekyaro ekya Gwenyonyoozi omu tauni kanso ya Nyakyera omu disiturikiti eya Ntungamo eri izooba batsiibire nibacwitsa ebiti amaino bwanyima ya bamwe aha beebembezi b'omu kyanga kyabo okubahingaho oburo n'obushaza obwo barikutema ebihingwa byabo ebirimu omwani n'entooki obwo barikwenda kutaho entebeekanisa z'okukora oruguuto kuraba omu myanya yaabo kandi batabagambiire. Okurugiirira aha baturage nibagira ngu nyowe mwebaza ebiro bishatu okwezi okwa munaana bareebire bamwe aha beebembezi ba tauni kanso yaabo baija n'abandi bantu batyo bakatandika kutemagura entooki n'omwani hataine ou beebuurizeho. Abaturage aba nibaragangire kwoma barikwesharinga nibagira ngu entookye n'omwana ebitemigwe nibyo bibaire nibibiisaho amaka gaabo nangwa n'okushomesa abaana baabo. Babaire baine Chairman LC One, baine Sipiika waitu wa Nyakira Town Council obu barikweta Bashaija, haza obwe omutuuze waitu wa Seeru. Babaire baine Pulaana obu babaire baine wa Nyakyera. Kwonka itwe nk'abataka tubaire tutarikumanya ekirikugyenda omu maisho. Nyowe akanwa kagamba awangye n'aha ife, tihaine muntu ongambiire ngu haine ekintu, purojekiti, ei tukwenda kurabya omu puloti yaawe omu rutookye rwawe. Bashaija titukumanya Kansara ahabwaki natukora ebi, tukamuha obururu tumukunzire, Chairman waitu muraaki ahabwaki atatwetsire? Bakatushutamusa nk'abataka then itwe tukekungaanya tukagira ngu oruguuto niturwenda kwonka reka tururabye aha kwonka naanye ntsigazeho akaanya k'okubeeraho. Nyowe mpwire amaani naija naashanga ekibanja kyona kuruga aha mugorora kuta aha gundi, kuruga aha mugorora kuta aha gundi bakozire fuuti makumi abiri. Makumi abiri orwo ni ruguuto ki? Murebe bakundya ekimuga, bagiire omu rutookye baruraza emyaniro yoona, baatema yoona yoona yoona. N'ekituuri ky'omwana wangye nibenda kumurimbura kumunaga ahaiguru. Mbwenu bu gavumenti emutuyambe ebiti byaayo nibiza kututambira turye ki? Tutore ki? Ngu bakaija baarambura tutariho kandi obundi okuza kutema tibetutariho, kuza kugira nti mpurira emitumba neegwa, nshoberwa. Nibapima amababi baine emihoro bariyo nibateeraho ekimwe omutumba guguruka gugwa hari. Mbwenu nimundeeba n'ekikoni nyowe ninza kutoora hi? Ndi efuakazi tinyine mushaija. Omu mwanya nigwo gumwe harimu n'ekanisa emwe ei barikwenda kushenyura kandi omuri eki tihaine nangwa n'omwe omu batuuragye orikumanya ahu ekiteekateeko ky'oruguuto oru kyarugire. Abantu nka bataano bakaza omu kyaro kyaitu kya Rwenyonyoozi. Bakakihingaho oburo n'omugusha ahabw'okuba batemire emyani, baatema entookye. Kandi ekintangariize kimwe n'okugira ngu baizire oruguuto rwareetwa aha ngu nirwenda kuraba ahagati y'ekanisa ngu ekanisa tugiiheho, enguuto aha tekazahoga. Ekyo kintangaarize munonga. Abaturage abamwe nibagira ngu oyihireho okutema emisiri yaabo batabagambiire, oruguuto oru tirwine mugasho. Abaana baaza kurya ki? Oburungi bwa nsi tubaire tugiinemu n'egyo ebe neeturema n'eikora ahabw'okugira ngu ni enguuto zeetoreire munonga. Kandi n'ekindi enguuto ezi tihaine eki zikutuyamba rwagati y'oruguuto ahakuba hati ni kanso tikureeba neija erikwenda itwe kandi itwe tikugyenda. Ahabw'enki nibatugyema kifuba kutema ebitookye byaitu n'emyaani yaitu? Tukabonabona hati shi tawuni kanso eyo eshaziremu kugira ngu etemeho oruguuto? Nkaba nayombekireho hariho tawuni kanso, reero nikwo kuheza bakagira ngu baije banshenyeho ekiyungu kyangye baragyeho oruguuto rwa tawuni kanso. Omwani mbe ninyihamu omwani ndya rooni nshomesa abaana. Mbwenu hati gavumenti nimwenda ngu omuntu akore ki? Omuri eki, abataka nibatakira abakuru omu gavumenti, ab'ebyokwerinda n'abebembezi ba disiturikiti ya Ntungamo okubahwera bakatereeza enshonga ezi hatakabaireho kabi. Abaami ba gavumenti ab'okutusingaho tuteerere omuranga rdc ah'oroojo otutaase ahabw'okuba abantu ba rwenyonyoozi baaba barimu nibaza kukora ebikoroobero bibi kuza kutaahirira abebembezi kuza kwotsya amaju gaabo. Kandi eki ndikugamba na hati, abasecurite, abebembezi ba securite, mwine kuhwera omwanya ogu, ahabw'okuba abantu boona ababaire involved omu kikorwa eki, abamwe n'aba rwenyonyoozi, abandi ti ba rwenyonyoozi, kwonka abatuuze barimu nibapulaninga kuza kwotsya enju zaabo obu baraagweho na n'okumutemaho. So abebembezi, aba securite, RDC, DPC, DISO, Mwije mutwirukangirire, ahabw'okuba mwamutairukangire sipiidi, nimuza kuhurira ngu abantu baitana rw'enyonyoozi. Twagyezaho kuronda tauni kiraka wa tauni kansa ya Nyakyera okushoboorora aha nshonga ezi kwonka twamushanga omu rukiiko tiyaabaasa kugambaho naitwe. Ahu twarugira omu mwanya ogu twasiga abatuuragye barikuza kutabaaza aha kitebe kya pooriisi eya Ntungamo kandi twagyezaho kuhikiirira Honarebo Jim Muhwezi ori disiturikiti Kansara aha bwa Nyakyera Town Council yaagira ebi yaagamba aha nshonga ezi kandi yaajumirira enkora y'okukozesa eitaka ry'abantu batabagambiire. Nyowe tihaine eki mbaire niimanya ohireho ezi esimu ezi baabaire nibanteerera bakungambira ngu nibenda kurutaho kwonka nyowe abangambiireho nkabagira ngu bashutame na n'abataka baikirizane nabo kandi babooreke emihanda ahu erikwenda kuraba kutari kugyemu abantu. Omuntu ku baraarwange waashanga paasenti mpango oruguuto batakurwenda. orureka ahakuba nikimanyisa ngu baraguturira bagasire so naningira ngu mutusaasire obundi kukyakuba ekyo kibaireho kandi nabwo obundi takahika tukongyera okashanga twagira ebindi ebi twashiisha reka orwakana tubugane tukoore orukiiko twena n'abataka na gavumenti reero tureebe abantu abo obundi nabwo mwagumizamu kubona emihanda Orutookye rwangye oru murikureeba oru nirwo rube niruheera abaana bangye omu siniya nyine abaana bashatu kandi nyine omu purayimare abaana bana Nimureeba ebitookye byona ebi nkubire nimba ninyihamu akasente ka sukuuru fiizi? Byona babitemire, omwaani baagutema. Mbwenu nyowe nyine obusaasi buhango. Ninteekateeka ngu ku orikuza kutema ekibanza ky'omuntu, obanza oshutamare ogaaniira nawe. Kandi ezo sente ezi murikureeba ngu nibaheereza abantu baana batema amataka gaabo bakaikirizingana, ezo sente zigiire nkahi? Mbwenu nyowe tinyine gagamba, mundeke. Kuba efuuzi okagaruka bakarya ebyawe. Bakagaruka nangwa ku noogira ngu anyesire. Yaambuuza yaagira ati, Giriyaiti, nitwenda oruguuto aha kwawe. Aho kibaire nikikora gye abantu ahabw'okuba mbaire ntari nyenka. Kwonka kumbonabonesa, hoona nkabonabona burya n'okutsya n'aga magingo nangwa otasaasibwa ebifuuzi. Nyowe mbwenu munyambe, bantumwe ba RDC Bantu mwe munyambe ahabw'okuba tinyine bw'ekoro n'enju yangye nimugireeba munyambe nk'abarikuyamba efaakazi munyambe. Omuri eki twagumizamu kuhikiirira ofiisi ya rdc ahabwa Ntungamo ahu twashanga abahwezi ba rdc kwonka bo tihaine eki baashoboorora aha nshonga ez'ahari kamera ngu ahabw'okuba tihaine eki baaba baamanyire aha nshonga ezi. Ndi Gilbert Ankunda ahabwa Modern Television. Omwana gwe turikwihamu school fees mbaire nangwa n'eitaka eri naritsingirira n'omu bank so mbaire nitemamu ebitookye nyihamu n'omwani nagwo nguguza nshashura bank mbwenu hati tindikumanya oku ndashashura.